An no de Feierlechkeeten an der Philharmonie goung et weider mat der Militärparad an der Neier Avenue an der Stad. Wéinst den héijen Temperaturen ouni Muppen, mat ugepassten Uniformen a verschiddene Waasserstatiounen. Kommentéiert goufen d'Biller vum Roy Grotz zesumme mam Lieutenant Première Classe Christine Majerus an dem Lieutenant Première Classe Jan Nibelschütz. Hei elo eng Zesummefaassung vum Julie Thilges. Dir gesitt et, d'Strooss ass ganz gutt gefëllt hei virun dem fréieren Arbedsgebai. Zanter 1978 gëtt d'Parad an der Neier Avenue ënnert dëser Form ofgehalen, mat natierlech awer all Joer Ännerungen. En anere Slogan, nei Erausfuerderungen, d'Welt ass net méi déi, wéi mer se haten. Mir kréien et dacks genuch gesot. Komm, mir kucken eng Kéier emol séier op d'Strooss, wat den Ament do geschitt, respektiv wat fir een Ament elo mat den Fändelen do geschitt. Fändel huet jo eng Symbolik, d'CGDIS zum Beispill krut en neie Fändel, d'Arméifändelen an d'Policefändele respektiv d'Fändele vun den Truppen, déi am Zweete Weltkrich gekämpft hunn oder bei Missiounen der Not, wéi zum Beispill a Korea, si stinn alleguerten hei. An déi Symbolik vum Eranhuele vum Fändel an d'Truppen, dat ass och eng besonnesch.
Jo genau, well de Fändel ass eigentlech dat wichtegst Gutt wat mer hunn. E representéiert eis Fräiheet an vun dem hier kritt en haut een bei esou Paraden een Traitement de faveur beim Erakommen. Et ass en Challenge effektiv. Déi Waff déi weit tëscht 3 an eng hallef a 4 Kilo, wann een do ee Prise en T-Arm während puer Minutte muss halen, dann ass dat e physeschen Effort. Mir hunn Adaptatioune gemaach, d'Opstelle vun den Truppe gouf wierklech reduzéiert, fir datt Männer a Fraen net esou laang hei misste stoen. Mir sinn och an enger anerer Uniform hei. Mir hunn net den décken Pantalon un, mee entre guillemets just d'laangt Promptier. Et ass awer eng Persoun, déi sech extreemst fir d'Aarbecht vun der Arméi interesséiert. Hien huet sech och schonn am Virfeld vum Trounwiessel extreems op seng Aarbecht als Chef vun der Arméi preparéiert. An do hu mer jo dann de Wilhelmus, dee gespillt gëtt. Hien huet seng militäresch Ausbildung 2001 op der Académie royale militaire vu Sandhurst gemaach, wëll heeschen hien ass ausgebildeten Offizéier an assermentéierten Offizéier vun der Lëtzebuerger Arméi. Dofir däerf hien déi Uniform hei droen. D'Uniform huet sech an Zwëschenzäit effektiv bëssi geännert, well mam Trounwiessel ass hien, krut hien en neie Grad an ass elo Generol. Seng Uniform, déi ënnerscheet sech och deels bëssi vum Generol Steve Thull par exemple. Et sinn. Hien huet déi schéi Schärp do nach un. Genau, dat ass eng, d'Schärp vum Haus Nassau. En huet och e Brochstär vum Haus Nassau. Den Gürtel deen en unhuet ass och liicht aaneschters wéi deen deen mir bei der déi normal Militär droen.
An hei si mer bei deem neie Marsch.
Genau, deen neie Marsch deen ass d'lescht Joer zu am September mengen ech gewielt ginn zu Hesper tëscht ech mengen 11. Eelef Kompositioune gouf dunn déi vum Georges Sadler erausgesicht, an voilà, déi heescht de Marsch Grand-Duceum.

Duerch d'Fielsen sauer brécht. An lo gëtt et bësse méi dynamesch. Lo gëtt et effektiv bësse dynamesch. Kann ee soe fir Truppen. Misste mer virun allem als éischten de Kapp e bëssi hiewen. Ronn 42 Meter Spannweit, also et ass ee grousst Déier, wat elo grad hei iwwert eis. Flunn ass. Hannendrun hu mer den A 330 MRTT, dat steet fir Multiple Role Tanker Transport.
Dat ass awer net eisen. Dat ass effektiv net eisen.
Wann et zu engem Tëschefall giff kommen, notamment en Explosioun, geschitt hei keng Explosioun, Mee si wier elo scho geschitt. A wat geschitt elo?
Ma dat, wat mer elo hei héieren, ass eigentlech eng militäresch Aart a Weis, fir eng Ambulanz ze bestellen, well hei ass elo jo eppes geschitt. Mir hunn e Blesséierte vun enger Sektioun, den éischte Won vun der Sektioun, dee fiert vir, fir d'Ëmgéigend ofzesécheren, hei Richtung Gare mat enger Punkt 50, Déi aner zwee Ekippemembere sécheren och hei 360 Grad of an de Med vun der Ekipp mécht hei éischt Versuergung vum Blesséierten. An da kënnt hei d'Paff Zwerer gefuer, voilà, dat ass, deen huet also d'Koordinate fonnt fir elo, dass do e blindéierten, blindéiert Ambulanz, protected ambulance vehicle nenne mer déi, déi ass ganz nei, dat ass déi éischte Kéier, dass Der déi hei gesitt. An da komme mer bei déi eigentlech Parad, well bis elo war et just eng Prise d'armes eigentlech. A lo kommen déi Leit, déi virdrun hei, déi Truppen, déi hei opgestallt goufen, dann nach eng Kéier à pied heilaanscht, ënnert der Leedung vum Commandant des troupes, dem Colonel Schöbel.

Dat sinn 22 franséisch Militär, déi elo hei defiléieren. Wéi gesot, dat ass wierklech an deem Kader, wou mir an Zukunft an dee Batailloun wäerten affiliéiert sinn.
An d'Tanzmeeschteren ouni Hënn, ne? Genau, d'Tanzmeeschteren ouni Hënn haut. Ech mengen, dat war eng raisonnabel Décisioun. Den traditionellen Opklärungswon vun der Lëtzebuerger Arméi, deen ass säit 2010 bei eis am Asaz, war ganz divers am Asaz, souwuel am Mali wéi och actuellement a Rumänien. Mir sinn haut just mat engem Dingo hei, mee hannendrun gesi mer den CLRW, deen huet der d'lescht Kéier just ee mengen ech oder zwee gesinn. Wéi der gesitt, déi hu sech bëssi vermeert. An Zukunft ass dat eise Reconnaissance-Won. Déi wäerten eis Dingoen an Zukunft ersetzen. Dat sinn d'Griffonen. Voilà, dat doten, dat ass d'Zukunft vun der, vun der Lëtzebuerger Arméi an deem Projet Camo. Op deene Ween wäert dono d'Fransousen, d'Lëtzebuerger an d'Belsch zesummen hir Missiounen exekutéieren. Déi Musik, déi mer hei gesinn, dat sinn dëseg Musiker vun der Douane's Musik. An hannendrun gesi mer dann och den Defilé vun duer Douane. Hannendrun dann d'Adminitraion pénitentiaire, d'Giichtecher, wéi mer soen, eng 86 Stéck. Elo kënnt den Detachement à pied vum CGDIS, deen dëst Joer ënnert dem Kommando steet vum Kapitän Gilles Hubert. Am Bild gesi mer elo, hu mer elo kuerz gesinn, Ineos Grenadier. Dat ass en Dingschtwon vun eisem Grupp Cynotechnik, e 4 mol 4 Won, hannert deem eng Remorque vun eisem Grupp Sauvetage Animalier hänkt. An dann hannendrunner hu mer de Roboter vum CGDIS. Deen ass d'lescht Joer scho bei der Parad matgefuer, ass also net méi esou ganz nei, hat awer elo am Abrëll säin éischten Asaz, wou mer an der Industrie dee Roboter an Asaz bruecht hunn, well et einfach ze geféierlech war, fir Leit op där Plaz eranzeschécken. An den Ofschloss mécht de sougenannte Flughafenlöschfahrzeug, also de Won vun de Pompjeeën um Flughafen, deen an den Asaz kënnt, wann et Accidenter oder Bränn un engem Fliger sollte ginn.
D'Musiken, déi hei kommen, déi hunn all eppes mat der Gemeng Käerjeng ze dinn, well déi kommen dëst Joer vun do. D'lescht Joer war et d'Gemeng Wëncher, déi d'Musiker geschéckt hat. Hei sinn. Da Museker aus der Gemeng Käerjeng, notamment vun dräi Harmonien, vun Nidderkäerjeng selwer, ënner dem Alain Baustert, vu Kënzeg mam Luca Wolf a vun Oscherech och eng Dosen, Nidderkäerjeng also mam Ralph Masser. Si spille grad Vive Lëtzebuerg, dat huet iwwregens de Luca Wolf Selwer geschriwwen, deen also d'Direktioun huet vun der Kënzeger Musek. An elo grad den Départ gesinn vun der groussherzoglecher Koppel. Dem Grand-Duc Guillaume wäert och e Steen vum Häerz falen, dass e seng éischt Parad an där Fonctioun gemeeschtert huet, gepackt huet, vrun allem dass alles rondrëm gutt gaangen ass. De Premierminister wäert och ganz zefridde sinn iwwert dat wat e gesinn huet.